بەخێر بێیتەوە چانێڵی سنۆباڵ ئەفێکت لەم ڤیدیۆ فێرکاریە سەیری ئەوە دەکەین کە چۆن لە بەرنامەی ئەکسێل یەک یا چەند ڕێز پێکەوە بسڕینەوە با هیچ کات بە فرۆ نەدەین و کارەکە بەم جۆرە ئەنجام دەدرێت. ئەگەر دەتەوێت بزانیت کە چۆن ڕێزێک بسڕیتەوە ئەوە پێکەوە لەم ڤیدیۆ فێرکاری ئەنجامی بدەین بۆ ئەنجامدانی کارەکەمان ئێمە ئەم داتا سێتە بەکاردێنین سەرتا پێویستە کلیک بکەین لەسەر سەردێری ڕێزەکە کە بە ژمارە پێشاندراوە کە دەکەوێتە لای چەپی سپرێشیتەکە بەم شێوەیە ئەم ڕێزە دەستنیشان دەکەین کە دەمانهەوێت لای ببین لەم کەیسەماندا ئەمە ڕێزی سێم دەبێت ئێستا کلیکی لا ڕاست بکە و بژاردەی دیلێت دەستنیشان بکە وە ئەمە هەموویەتی بۆ ئەوەی ئەنجامی بدەین. هەروەک بینیتان، ڕیزبەندی ڕێزەکان گۆڕدرا لەسەر بنچینەی دوایین گۆڕانکاری کە ئەنجاممان دا. فەرمانبەر، بە ناوی جۆرج، چیتر لە ڕێزی چوار نییە، ئەو چووە ڕێزی سێیەم. ئێستا دوو زانیاری بە سوودم پێیە کە کارکردنت ئاسانتر دەکات لەگەڵ ئەکسێل. ئەگەر پێویست دەکات چەندین ڕێز بسڕیتەوە کە لە دوای یەک ڕێز بوونە، یەکەم ڕێزیان لێ دەستنیشان بکە، کلیکی لای چەپ بکە و بەری مەدە. ڕای بکێشە بەسەر تەواوی ئەو ڕێزانەی کە دەتەوێت بیسڕیتەوە. پێویست ناکات کە کات بە فرۆ بدەیت بە ژماردنی ئەو ڕێزانەی کە دەستنیشانکراون. ئەکسێل ئەم کارەت بۆ دەکات. تەنیا سەیری ئەو سندوقە بچووکە بکە لە لای ڕاست کە پێشاندەری ژمارەی ڕێزە دەستنیشانکراوەکانن. هەرکات کە تەواوی ئەو ڕێزانە دەستنیشان کرد کە دەتەوێت بیانسڕیتەوە، ئەو هەنگاوانە دووبارە بکەوە کە فێری بووی. کلیکی لای ڕاست بکە. لەسەر بەشە دەستنیشانکراوەکە و بژاردەی دیلت هەڵبژێرە. زۆر چاکە. ئێستا زانیاری دووەم، ئەگەر ئەو ڕێزانەی دەتەوێت بیانسڕیتەوە لە دوای یەک ڕێز نەبوونە، ئەوا پێویستە کە تۆ ڕێگایەکی کەمێک جیاوازتر بەکاربێنیت. ڕێزەکان دەستنیشان بکە بە کلیککردن لەسەر یەکەم دانەیان، پاشان لەسەر کیبۆرد دوگمەی کۆنتڕۆڵ بدۆزەوە. لەگەڵ ڕاگرتنی دوگمەی کۆنتڕۆڵ، کلیک لەسەر ئەو ڕێزانە بکە کە دەتەوێت دەستنیشانیان بکەیت. با ڕێزەکانی چوار و حەوت و دە هەڵبژێرین. کلیکی لای ڕاست بەکاربێنە و بژاردەی دیلێت هەڵبژێرە کارەکە تەواو بوو یەک شت لەبیرت بێت لەم ڤیددیو فێرکاریە تۆ فێر بووی کە چۆن ڕێز لە ناو سپرشیدەکان بسڕیتەوە پێش لابردنی هەر ڕێزێک ئەوە دڵنیابە کە ئەو زانیارانی لە سریانە پێویستت پێ نییە چونکە تەواوی زانیارەکان لە دەست دەڕۆن دوای سڕینەوەی ڕێزەکان بەڵام ئەگا زانیارەکانی ناو ڕێزەکان پێویستە ئەوە باشتر کە ڕێزەکان بشاریتەوە بۆ زانینی چۆنیتی شاردنەوەی ڕێزەکان لە بەرنامەی ئەکسل